Hey, maisha noma. Abuko ranyumo ranyuma gi mon moko ni wagire wagire. Dhako man yo kia kata gimo ni ing'iyo wale Valentine. Abuko ranyumore gik ma kia kata ni ni ing'iyo Valentine. Hey, Mura. Leta kiti Mura. Kel kom.

Dhako kaka nanyuomora go, dhako ng'e maber ni sani e jodongo kama wan kama imiyo surprise. Gik moko ni Valentine. Gik mane okelo gik moko ni Valentine gi, wayawe ngoma awinje kata kaka jo sirkal gi to matinde gore ma. Ya ma ma ng'ane dwa banjo dho gavana manade ni. Weche kate matimore e Facebook ka madongo dongo, ma to koro e ng'a mane dwa banjo dho gavana ni. Ng'ane dwa tieko gavana ni manade ni. Hey. Ng'iane ka. Unaona? Unaona? Eh, lazima respond. Kisungu wacho ni respond, responding. Unasikia? Eh. Kisungu dendo ni responding responding. Ah, bedo ma kata dhako ma kelna flower nyocha ya joma nyombo gi. Onyombo te ma wan matek ma Ne wa, ne one meter from nyuma. Wanang' motimore. Awacho ni one meter from nyuma, we lemo koda wach kaka inedwa lemo koda no. Sani a ibiro kirwako lewni makwar. Valentine ogolore ogorore nyaka e badi. Ati pani ng'ama ng'ano ero miyi mok miyi nyaka gi lewni. Bang'e kok iting'ori iduogo go iduogo go dalana ka. Lewni gidong' nawuo godo ka jaduong'. Nyawa gire.
Ah. Akoni niya, ket ane bagno piny. Ket bag piny. Sorry, sorry go one step. Nyawagire. Ibukori iwuok. Ing'e maber ni Saturday ne en Valentine. Iwuok in iwuok Thursday. Si alitoka Thursday. Iwuok Thursday. Kisewuok Thursday, iduogo na kawuono iduogo wuok tich. Idhi miyo ng'ano hera oko. Ee, okelni nyaka law makwar. Ere ng'ama nadhi limo?
Donge nadhi limo mana jonyuolna? Apenji ni a, janyuolni mane ma nyiewni law makwar mar Valentine? Donge mamwe mano nyiewna? Mama uwe moningo ema nyiewni la- ma nyawa gire? Ipani nyocha aonge gi mama uka, ka mama ubo biro mana ka ni osite moko omake dala. Nyocha aonge kode ka. Ba wuoyo kodi we makori e mbelena. Sama ne kwakie Valentine to ne ing'iyo kuonde mane ing'iyo. We mak urie mbelena. Rie lweteni go iwe mak urie mbelena. Idwa poro nya kaka numakuru kia kanyo. Apenji ni nyawa gire. Hmm? Ok anyal bedo kenda, abedo ka single, abedo kenda single gi nyathina mineno ni. Abedo kenda gi single. Ito sani iduogo ka in plural. Imedori nyaka gi law makwani, ochiwuok ka in gi law marateng'. Iduogo tang'ona gigo mondo ane. Onyiewo na chieng' Valentine, koro awe rwako. Ng'a onyiewo ni? Mamwa. Mama unyo cha wan go ka.
Mama nyocha an godo dala. Ama bonge ama ber pod lemo koda wa Nyasaye. Endo nilete kitu inaitwa mawe ama kiboko. Enda. Mawe ama kiboko sawa? Ulete hapa. Enda ulete kitu inaitwa mawe ama kiboko. Nyawagiri, apenji niya, ing'e ni ok ber ka sa te ma jirani winjo ka goyo gima iluongo ni koko. Valentine en gima siri marwa mwapango ji ariyo kaka dhako nyalo surprise chuore. I kata kaka wuoyi nyalo surprise girlfriend ne kata gima iluongo nang'o, ah jaduong' mang'ongo ka anyalo surprise chiega mahero. abukora nyawa gire abedo e ot kendo ineno ka arwako law ma fine kama ineno ar- abedo gi midenyo yaro okinyi onyaka valentine orumo aonge kata dhako mamiya flower in iwuok idhi bayo sani kok iting'ori duogo sani to koro ang'o mokelo Adhi bayo kanyo, Koro kanyo cha dhi dala. welemo koda wach mineno ni an an ok ane ok ane gima dwa timo kodi Sama onego imiya hera ma lovers miyo ji ji wete jowetegi hera, in nidhi pandona hera oko. Dog dalau idag gi herano dalau. Lewnigo ok adwa nenigo dalana ka. Nyawagi, anwo kawacho niya, lewnigo ok adwa nenigo dalana ka. Luw yo kaka aneno ni iwuokno, dhiyo, amedi dwe achiel. mar Valentine. Dhiyo, ameri dwe achiel dhiyo. An ok anyal bedo gi dhako ni sate obedo ni wuokna gi hera gokinyi to duogona sani owuok gi hera odeko gi hera chieng' Valentine. Abedo arwako law mafain kama kaka arwakoni. Ni dhako bukore, eh, kaw redio ni iter ot. Chukua hii redio upeleke ama u, kis dholuo nyaka ing'e. Chukua hii redio weka ndani. Lazima ing'e dholuo. Eh, Ya joma mon gi ya, magi biluongo ni hera. Hey, Jesus. Maisha kugombana, kugombano, magombano, te te te te te, ugomba, kugombana. An sate adagi kugombana. Kila siku adagi kugombana. Sate agombana. Baba tang'o ma ochwanyi mi Omera. mana koko sani okinyi sani. Koka ariembora gi th- ma- meru matin cha. Ma- Ka matin. koka arierago riemborago. Mamwa matin cha nosebiro ka. Aparo ni eh, in wiyi riek, ing'e ni ikawo kita ma jaduong' ma wiye lew Kamano kamarani. dariega baba.
To koro chal nang'o? Dongo odhi e Valentine. Valentine to wadhi endi, Valentine norumo nyoro. Ang'e ni pesa na wa dwe miya ne dakika achiel. miya dakika achiel. An ing'e ni an gi ng'at moro madwa dhi miyo maua kawuono.
Ineno nyakwara matin ni? Eh. Bi ka. gi lewni mana gi law mana kelo ne nyakware Valentine kuja.
Tan mega gato dak. Vaa hizi.
Hey, Valentine nyaka ing'e ni surprise nyathi. Kineno ka nyathina orwako gima kwar, means ni kineno ka rwako makwar. Ang'eyo ni kata imbe pesa manyocha ikwaya cha to nok mar sikul wuoyi matin. Pesa cha aparo mana ni imiyo girlfriend. Ah, ah, baba Koro duka an za gima Jadona chwanya. Teddy School, ya. Ah, Mago osebedo aisuru aisuru okang' na wuoyi. Gima chwanya maduong' wanyisi wuoda. Meru matin miluongo ni nyawagire ni. Ubukore wuok kaka nyochi neno wuok ni odhi Kaka kia nobi kanye cha. chieng' cha ang'wen cha. Odhi. Anyisi ni kik umwo- nyuom ru- nyuom nyako mapod tin. Nyuom nyako mapod tin mineno ni akoni wuoda chieng' moro kiny dwa nyombo. Nyuom nyako mapod tin. mapod mati- matich tich nyako ma pod yang nyako ma nigi kuonde te Mm. abukora anyuomo nyako ma onge kuonde moko ni nyawagire ma wiye oleng'ore akia kata nodhi uso suvri odhi rego auko dhi gi moke wuokna gi lav nyathina wuokna gi lav dhako wuokna gi lav Inisere koro. Usiku usiku ya Valentine ni ndhako wuok na gila. Madeni wache malongo. Iwacho ni osetimore osetimore. Hey. ya jowate mwanyobo to wan matek ya. To koro kwa ikre bas wadhiyo.
Aisuru ang' naba kata singul, niko singul. Hapana, okonya olo. Niko singul.